Mewn chwaraewyr, dach chi wedi cael cyfle i ista lawr ac ystyried be allwch chi gyflawni wsnos yma fel fel carfan felly a be allwch chi gyflawni yn hanes tîm pêl-droed Cymru? Yym,
ddim fel tîm, so ni wedi cael y y chat yma ond yym ma' ma' pob chwaraewr yma yn bersonol siŵr o fod wedi cael yy Dwi wedi bod yn meddwl am yy am hwnna. Fi'n credu bod e'n mynd i fod yn gêm enfawr yy dydd Mercher os ni'n gallu ennill y gêm yn gynta a wedyn gobeithio bo' ni'n gallu cicio mlan o hwnna. Dach chi ar frig y grŵp, dach chi'n teimlo 'ych bo' chi un droed yn y rownd y terfynol yn Ffrainc yn barod? Yym, 'dyn ni 'di roi siawns arbennig i'n hunan.

Symud ymlaen wedyn i Dydd Llun. Faint o hwb ydi gweld rhywun fatha Gareth Bale yn cero mewn drw drysa y gwesty ac yn ac yn rhoi Ddydd Llun o fyny ar Twitter ac ar Instagram yn syth i fod o'n gadal y Madrid gig i ddod yn syth yma? Ie, wel, pob tro dwi'n gweld fe ma'n digwydd bod bod e'n yy boost i bawb yn y garfan ac yym ma' perfformiade fe wedi dangos pa mor dda ma' fe. Ma' fe wedi neud i ni ac gobeithio bydd e gallu neud eto. A dwi siŵr fo' 'na wên ar wyneb pawb yn y garfan yn gweld o nid yn unig yn fod 'i dro eto yn ok ar ol yr anodd gafel wsos dwetha ond o sgoriodd dwy gôl yn erbyn Betis wedyn yy nos Sadwrn. Ie ma' fe'n neis i gweld bod e bod ei form fe bod fe'n dda ac yym gobeithio bydd e'n ga- gallu dod o'r un peth nôl i ni. O ran y ffordd wyt ti'n chwarae Tottenham Hotspur ar y funud, dan ni wedi bod yma yn y gorffennol lle ti ddim yn chwarae mor aml, ond ti wedi chwarae mewn cryn dipyn o gemau hyd yn hyn y tymor yma, dwi'n siŵr dy fod ti'n teimlo dda dy mewn i'r garfan? Ie, wrth gwrs, yn bersonol mae'n rili briliant i fi yym i gael y siawns 'ma o fewn y tîm ac hefyd yn i warae gemau dda ac yym gobeithio bydd ni'n gallu dod â'r perfformiadau yna nôl i nôl i Gymru ac yym

Cwpl o, cwpl o tymhorau. Na, ma' fe'n yy, un o'r chwaraewyr range sy'n gallu whare yn unrhyw tîm yn yn fy marn i ond yym ond ar y foment does neb wedi dod a ma' fe'n sioc i bawb yn y garfan nawr. Ti wedi cael dipyn o yrfa hyd yn hyn i torri mewn i dîm Abertawe yn eitha' ifanc yn wedyn yn cael y trosglwyddiad i Tottenham Hotspur. Ai hon ydi'r wsos fwya, ti'n teimlo mai hon ydi'r wsos fwya' yn dy yrfa bêl-droed ti hyd yn hyn?

Dych chi'n edrych yn y grŵp ble does neb eisiau rili mynd 'na i gael yy i gael canlyniad felly ma'r yy ma'r siawns ni'n gael nawr yn un o'r gorau 'dyn ni 'di gael yn amser yma. Ac a gofid sut o'dd yr awyrgylch yn Stadiwm Dinas Caerdydd yn y gem 'na yn y Gem Gwlad Belg? Sa fo'n rhywbeth arbennig dwi'n siŵr i'r garfan i allu cyrraedd y rownd y terfynol yn y gem gartra yn erbyn Israel y dydd Sul nesa.

Pan chi'n iawn mae yn fel rhan o'r garfan o'n i mae o'n i yn gyda fy sgwad yr yy wythnos nawr mae fe'n yy mae fe'n cyffroes i edrych yy mewn fel fel fan we- weithiau fynna o'n i ar y dydd y gêm oedd yy oedd yy fan o'n i. A sut oedd o'n teimlo i fod yn ffan yn ganol yr awyrgylch yna? Ie, oedd yy, oedd y dorf yn arbennig ar y, ar y gêm 'na ac pan nath Gareth sgorio'r gol fe teimlodd arbennig ac ar y diwedd, gwybod ni 'di codi'r tri phwynt oedd e'n yy, oedd e'n grêt.